Pan o'n i'n ymchwilio hwn, mi ddechreuais i gyda'r un syniad bod un o'n prif lenorion ni yn, ac yr un dwi'n ysgrifo fel Cymraes fwyaf yr ugeinfed ganrif, ac ewch chi'n herio fi, rhowch enghraifft yn y lle i, dwi'n methu meddwl am neb sy'n dod yn agos ati. Yym, o'n i isio ymchwilio ar y yn drylwyr a gweld be oedd stori Kate. Mae pawb yn gwybod fan ochr um, Ann Morris a Prosser Rees, dyna'r stori pobl yn gwybod, reit? Di hwnna, um, mi oedd hwnna yn gorfod ar i gofiant, rhyw ffordd ei gilydd. Ond i roedd eto, mi oedd fodlon mynd yn ôl be o pobl yn ei ddweud, mae eisiau prawf, mi ges i prawf. O'n i'n chwilio am ddim byd um, Am Kate, hwn a yr hyn o'n i'n disgwyl i gael mewn ffordd. Hynny ydi, es i mas ar y ffordd. Dwi'n gorfod gwneud cyfeiriadau fan hyn, mae 'na straeon gan Kate sy'n awgrymu yr un peth amdano fo. A mae'n ei stori yn 1926, stori feiddgar rhyfeddol i ddydd, o'r enw Nadolig, stori daith Rwandeb. Mae'n mae'n stori rhyfeddol. A dyma Kate yn cyhoeddi hon yn y genedl Gymreig o bob man dan haul. Papur traddodiadol, Ceidwadol, Ffordd Ganol, a dwi'n argoed fod digon neb i ddeall y stori ar y pryd. Be sy ganddi fan 'na, newydd gwrdd â Morris darpar ŵr, ydi stori am ferch, am athrawes yn gorfod gwneud dewis rhwng cariad at ferch neu cariad at ddyn, a mae'n dewis y dyn. Stori ceg i mi ddeud. Ond 'sa hwnna'n ddigon i mi, 'swn i'n rhoi darlleniad iddi fo hwnna ynddo fo, os ddim cymryd hwnna fel unrhyw braw o ddim byd. Nawr, mi oedd Kate yn dipyn berson, dwi'n troi pob dim yn ffuglen. Rwy'n ymgorstraffu un profiad yn unman. Rwy'n troi bob dim yn ffuglen, ac yn aml iawn, yym, does dim, mae'r ffin rhwng ffuglen Kate a'i bywyd hi a ffeithiau ei bywyd hi yn ofnadwy o dener. Nawr, chi'n gwybod pa dystiolaeth, nes i'm yn chwilio am dystiolaeth o gwbl, a fyddwn i'n hynod i wedi awgrymu bod Kate yn ddirywiol, oni bai bod gan pawb, a mi ges i brawf, heb chwilio amdano, heb ei ddisgwyl o, yn mynd trwy lythyrau, Caru Kate at Morris. Yn fuan iawn ar ol i Kate gwrdd â Morris yn Ysgol Haf y Blaid Genedlaethol yn Garrigalod Dymru, yn yn Machynlleth, yn awr- mis Awst 1926. Mis Medi mi nath Kate cam-gofio oddi, mis Awst wrth gwrs. Yym, oedd hi'n newid gwrdd â Morris, a mae'n amlwg bod Kate fel enaid hoff cytun Morris, achos yn fuan iawn iawn yn y cofiant mae hi'n dweud wrth Morris yym bod merch o Bontardawe wedi cusanu hi a ddaeth mwyaf gwefreiddiol iddo ddi rioed. Mae hi'n dweud mae yym mae hwn, yn mynd i gofnodi hwn am byth yn atgofion, a mae hwn wedyn arwain at fwy o ddatganiadau byth lle mae'n dweud wrth Morris mewn llythyr arall bod hi wedi syrffedu ar fyw a dyma'i geiriau ar fyw bywyd respectable twyllodlys. Nawr, oedd hi'n gwybod am Morris, ond Morris, beth sydd wedi digwydd fan hyn ydy, fy nôl pob tystiolaeth, mae yna fwy na llun, bod Kate a Morris wedi cwrdd â'i gilydd yn Ysgol Haf Machynlleth. Nawr, ar y ffordd i'r Ysgol Haf, ddaru Kate gyfarfod â Morris. Oedd hi'm yn nabod o. Nawr, oedd hi'm yn nabod Prosser Rhys chwaith. Mi ddoth 'na griw anhygoel ynghyd yn Mis Awst yn adau chwech, sef criw cychwynnodd y Blaid Cenedlaethol, Plaid Cymru fel enw. Mi o'dd Prosser Rhys 'na, mi o'dd DJ Williams 'na, mi o'dd Kate yna ac yn y blaen, a mi o'dd Morris 'na a sawl un arall. Yym, llond frewyll wrth gwrs, it was Valentine. Dyma oedd graidd cenedlaetholdeb Cymreig yn y Genedl Ganrif, dyma oedd graidd deallusol, llenyddol y genedl, i gyd yn cwrdd efo'i gilydd, Ac wrth gwrs, bydd Morris yn rhan o'r patrwm yna. Nawr, dwi'm yn meddwl bod Morris, bod Kate yn ofalus ddim byd am Morris yn 1926. Dwi 'di gweld dim byd i awgrymu hynny. Pam ddyla hi? Argraffu oedd Morris, roedd yn llenor, doedd o'n ddim dyn. Mi fydda i wedi clywed am Prosser Rees, rwy'n nabod Prosser Rees chwaith. Um, Prosser Rees, wrth gwrs, yn gennych um, coron Rheswm Gymdeithol Pont y Pwy 1924, a mi oedd y bryddes yn achosi storm Achos oedd o wedi sôn am berthynas rhwng dau ddyn yn y Brothers, a fydd anferth y storm yn dilyn. Nawr, mae pawb, mae pawb ar y pryd yn gwybod, mae pawb yn y blaid, yn y blaid, fel mae Prosser Rees oedd partner cariad um, Morris. Falle bod ti wedi clywed hynny, da ni'n gwybod. Un peth sy'n sicr ydi bod Kate a Morris yn cwrdd â'i gilydd ym Machynlleth a di ymddiried Cymru Nacha'i gilydd i wneud y llall yn syth. Yn fuan iawn ar ôl hyn mae Kate yn ei fod yn ferch ddydd Samhain a mae gyda gwe gwefreiddiol yn erioed a mae'n dilyn o hynny wedyn a mae'n amlwg bod y ddau yn ddianc ei gilydd i'r dim. Mae na fwy disonaeth na hynna. Yym dwi ddim yn awgrymu oedd oedd o'n gwasgu'r peth, mae'n gwybod hynny. Dyna pam mae'n dweud Yym, dwi 'di blino a dwi 'n bywyd respectable twyllodlys. Nawr, gen ti broblem fan 'yn efo Kate Roberts. Mae Kate Roberts yn berson geirwyr, agored, plaen. Oedd yw'r math o fenyw fysa, neu ferch, neu ddynes, fysa byth yn dweud celwydd. A mi gorfod deud celwydd yn y peth mwya sylfaenol hanfodol fan 'yn ag 'i hun. Wedyn, mae 'na fwy wrth sylwedd yn ymwneud. Cofio Sonny Lewis Monica, i nawr sydd ddim. Yn yr ysgol Trywydd Hill roedd o, yn agored hollol am ryw yn y nofel, ac oedd Kate yn dweud petai hi'n sôn am ryw yn y waith, a mudodd hi, oedd hi'n edmygu Saunders am hynny, ond un diwrnod, meddai, mae rhaid i'r caead gael ei godi ar y crochan berw 'ma. Hynny ydi, oedd hi'n gwasgu'r peth trwy'r amser. Wedyn, mi oedd perthynas Kate a Morris yn berthynas o gyd-ddealltwriaeth, oedd hi'n berthynas o gariad yn sicr, Achos pan fu farw Morris, bu'r galwad cêt yn anghredadwy, a oedd hi wedi cael ei llorio. Yym, os yn, dwi'n hawdd yn cofiad. Yym, wedyn, da chi'n dilyn o hynna, mi Morris wedi sgwni nofel yn siliedig ar y profiadau fe fel hoyw o, ac wedi trio cael y hwn i'r gyhoeddi. Oedd Soms Lewis i ddeud, gormod o Morris Williams ei hun sy'n y nofel. Mae'n rhy adoresent, hwnna sy'n ysbrydolethau. Mi druodd Kate i gora i gael hwn y nofel yma wedi cyhoeddi, genhedlaeth fan 'na. Mi oedd hi wsos yma fe ddoth hi tri darllenydd, Kate yn un, Berin Gwpl yn y ddau arall, wrthododd y ddau arall, roedd hi'n llaw rhy risque yn y dydd, ond mi oedd Kate yn frwd iawn iawn o blaid cyhoeddi hon, mewn geiriau eraill, roedd hi'n barod i ymgyrchu yn erbyn y math yma o gaethiwed ar bobl oedd roedd eu rhywioldeb nhw'n chydig bach yn wahanol. O'n i fan'na. Yym, yn y cofiad, does, dwi y math berson sy'n derbyn hwn fel ffaith. Yym, dych chi'n darllen cofiad Bleddyn, dwi ddim yn gweld hwn fel unrhyw nam a'r ces, dwi'n gweld fel unrhyw fai, dwi'n, does dim byd, mae'n ffaith. A'r hyn mae'n ei wneud ydy dangos mewn hanfodol o safbwynt i bywyd hi, mae'n esbonio ei bywyd hi. Mae yna gwestiwn gael ei ofyn ers blynyddoedd, yym, mae gen i ogwyr, mi ddywir, yym, ar wefan Golwg sut oedd Kate, a mi oedd Kate yn gwybod gyda llaw, yym, sut oedd Kate wedi ddigymod o'r ffaith bod Morris a Prosser wedi bod yn garwriadol ac ar ben hynny, oedd hi'n gwybod hynny, ac oedd Kate yn cyd-weithio â'r ddau trwy'r holl blynyddoedd. Oedd 'na bobl yn, yy, yn, yn ei rhoi nhw yn yr un cwch a pethau, hynny ydi, mae Ti Wyn Jones yn rhoi nhw yn y dwyfyn i Morris, Kate a Prosser, trio iddyn nhw. Yym, a trwy'r amser o'n nhw'n crio. A mae Kate yn dweud efo farwolaeth prosser, mae fel colli aelod o'r teulu. Ac wrth gwrs, yn y dyddiadur oedd ni'n cael gan deulu Kate, Nest a Ken, fel chwarae yma heno, mae Kate yn dweud, um, uh, taswn i'n cyhoeddi yr ohebiaeth rhwng Prosser a Morris, os nhw'n gwerthu miloedd o gopïau fory nesaf, wedi'n iawn o beth. Yym, mae'n dweud y fath hefyd wrth, wrth yy Morris yn ei nofel, Sioe a Throsi, mae'n dweud, Dwi'n trio dweud wrth Huws a'i fam, os yw'n cyhoeddi hon, sai'n gwerthu fel cacennau i poethion, mae achos yn natur y nofel. Wedyn, mae pob dim yn rhan ddarnau jig-so i mi, o ddim yn ddim yn glir beth sy'n mynd o hyd i bethau y cêt yn Ynys Morris.

Ond dyna ni. Dioch Lleiaf.
Dach chi'n dweud, mae, mae dymuniad i mewn gwirionedd oedd rhannu'r gyfrinach yna. Yn y 20au, oedd i yn darllen llenyddiaeth Saesneg oedd yn ymdrin â rhywioldeb, merched, ac yn blaen, yn wyliadol. Pam yn y byd yna fysau, dydwch chi ar ôl 1930 a chyhoeddi Monica, pam na fysau wedi teimlo'n ddigon hyderus i allu cyhoeddi mwy o'r math yna o ddeunydd. Da ni'n gofio, da ni'n byw yn oes llawer mwy cofeddgar yn y Kate yn byw yno fo. Um, falle bod ti'n eisiau brifo pobl? Um, dwi ddim yn gwybod. Ond mae yna ddau gyheiriad yn erbyn Kate fel llenor, fel awduryddiaeth, bod ti'n methu ymdrin â'r rhyw, a bod ti'n ymdrin â chrefyd. Um, bod ti'n osgoi pethau yn y nofela. I chefndir puritanedd o bosib, a'r gwaith beth oedd Kate yn teimlo fel hyn, a'i chefndir i'n naturiol Yn yn biwritanaidd, ne' mas piwritanaidd neu yn neillduol anffurfiol o leia'. Ydi o ddim beth yn trin y petha 'na. Ydi o yn deu- dwi'n ed- m- mae'n edmygu Saunders Lewis yn yn ei boddogedd hi, gwahanol on'd o'dd o? Hollol wahanol. Gath o 'i fagu'n Lerpwl, yy o'dd o'n yym aelod o'r Eglwys Fabyddol, felly mi fydda' ac o'dd o'n yn gyfarwydd iawn â llenyddiaethau gwledydd tramor, yym felly mi fydda' Saunders Lewis yn fwy beiddgar o lawer. na na'r rhan fwya' o lenorion y dyn ond wrth gwrs ma' nw'n ca'l 'u gam-farnu oherwydd hynny'n ddifrifol. Wedyn oedd Kate yn methu gwneud hynny. Mi ddefnyddiodd hi yr unig gyfrwng oedd ganddi i awgrymu hyn. Ma' 'na ddwy stori'n arbennig sydd yn cyffwrdd â'r hyn. Mae un wedi osgoi i darllenwyr yn gyfan gwbwl, y trysor ydi enw'r stori. Mae hi'n sôn fan 'na am berthynas agos rhag y Rhwdwy Ferch. Mae'r gweinidog yn dod i gydymdeimlo. Mae un yn marw. Mae'r gweithio'n cael ei gydymdeimlo efo'r un sydd ar ôl. A mae'r mae'r un sydd ar ôl yn dweud, fydd y Gweinidog mewn syniad pa fath o gariad o rhyngthon ni. Dwi'n cadw hwn yn nghalon, hynny ydi. Ond y stori fwya ddadlennol, wrth gwrs, fi'n syth o'r cwrdd â Morris, oedd y Nadolig sori dau sori dau thrylondeb. Ac wrth gwrs, be ddigwyddodd oedd e'n cael ei gadael Yym, rwy'n gorfod deud sori mewn ffordd, achos oedd hi dan adref, fydda nofel Morris yn cael ei chyhoeddi, a fydda hwnnw'n chwalu'r holl beth. So, ffordd agored i bawb, hynny ydi, ond wrth gwrs y gwir ydi, doedd mo- nofel Morris ddim yn ddigon da. A'r peth arall sy'n drist nawr, bod Prosser Rhys a Kate yn gwybod deunydd llennol, llennol mawr yn Morris, a doedd dim. Wedyn, mae hwnna'n drist iawn, felly o'n i'n meddwl, wel, wneith Morris gyhoeddi'r nofel,

mi oedd Saunders Lewis yn dweud wrthi yn ei ohebydd ati hi, hynny ydi, da chi'n wrol iawn yn prodi Morris, fatha bydd hon yn, yn brodas stormus iawn. Pan brododd hi Morris o gwbl, hynny ydi, oedd hi'n anhapus, amlwg yn anhapus fel athrawes yn Ysgol Efera ac yn, yn, yn Aberdâr. Felly, a i ryw fath o ddihanfa rhag dilastod dysgu i hi oedd Roddy Morris a chael byw fel fel gwraig briod a a chael cyfle i lenydda. Yn amheus.
Yym. Roedd Kate yn llond bol ar ddysgu. Oedd hi'n llenor. Mi gychwynnodd hi nofel yn Ysgol Leicester y Bwlch, fel dach chi'n gwbo. Yym ac oedd dwy bennod yn y llenor ac ar ar ôl yr ail bennod mae'n dweud wnaeth yr awdures gwblhau'r nofel yma a mae'n rhydd o waith ysgol. Oedd y pwynt ydi, o'n i'n sgrechian o'r astudigaeth, o'n i bron yn marw eisiau beth am dysgu, achos o'n i'n methu sgwennu, a mae'n dweud, mae, mae hwnna sy'n cofiant, mae'n dweud uh, wrth Morris, a mynd i'n dweud ar Tom Ball, mae'n aelon, blond, sut gallai i lenydda ar ôl delio efo plant sŵr dydd bob dydd. A mae'n iawn, wrth gwrs, oedd hi'n rhwystredig tu hwnt, um, eisiau sgwennu, um, a mae gen i hyd yn oed mor gynnar am 1918, Y stori fer gyntaf mewn print, er dwi 'di dwi 'di dangos bod fi 'di sgwennu straeon cyn marwolaeth Dei, pa fath o straeon 'dan ni'm yn gwybod, ond dach chi 'di gwybod mai, fel Kate 'di deud, yn eirwir hollol, mai marwolaeth Dei oedd y prif sbardun ni, dim amheuaeth, a Dei trwy cofiant o o dechre i'r diwedd. Dach chi'm yn gorffen efo Dei pan mae'n marw yn 1917, mae Dei trwy holl beth, mae'n atgyfodi Dei bob munud, yym, mae 'di naer yn y goronwy,

Yym, doedd o'm yn ddeunaw hyd yn oed. A mi athon ni gor'o', mi gafodd o... Ma' 'na ddisgrifiad dirdynnol gen Diet Kate lle o'n disgrifio be' ddigwyddodd iddo fo. Bom yn cwympo a ma' ma' Diet yn ca'l amser ofnadwy ar ôl ar ôl llwybrau a mi ddoth o fo'i goes o'r heulwen a mi ddechreuodd o wella. A wedyn sydyn iawn mi aru o ddirywio a wedyn yym